Meta Ġesu qam il-mewt, kien jaf li huwa kellu ftit żmien qabel ma jitla fis-sema fil-glorja ma' Alla l-Missier. Għalhekk, huwa ħalla l-Knisja fidejn l-Appostli billi għażel lil Pietru biex ikun il-kap tal-Knisja u lill-appostli biex jgħinuh fit-tmexxija tagħha. Matul iż-żminijiet, il-Knisja kibret u għalhekk kienu kien hemm il-bżonn li jkun hemm aktar minn il persuna biex jieħdu ħsieb lil dawk li xtaqu jimxu wara Ġesu. Sa mill-bidunet tal-Knisja nistgħu naraw is-sfiet magħżula bl-għajnuna l-Ispirtu Santu li mexxew il-knisja tagħhom skont kif rid Ġesù. Fost dawn insibu lil San Nikola u lil Santu Wistin.
Min hu l-isqof?
L-isqof huwa l-kap tal-knisja tad-djoċesi, jew aħjar, grupp ta' parroċċi flimkien. Ix-xogħol tal-isqof huwa li jgħallem lill-insara li huma fdati fideh. Dan jagħmlu b'diversi modi, billi jipprietka, jikteb ittri pastorali u jgħallem kull fejn ikun. B'dan il-mod, huwa jkun qiegħed jgħinna biex nimxu l qudiem fit-triq tal-qdusija tagħna. L-isqof għandu l-irwol li jamministra s-sagramenti kollha, b'mod speċjali l-griżma tal-isqof u l-ordni sagri. Huwa jħeġġeġ u jgħallem lil poplu u bl-eżempju tiegħu jispirhom biex jgħixu ħajja tajba.
Min jagħżel lill-isqof? L-isqof huwa magħżul mill-Papa. Imma qabel ma l-Papa jagħmel l-għażla tiegħu, huwa jitlob lill-Ispirtu Santu biex jurih minnu l-aktar adattat għal dak l-irwol. Għalhekk, nistgħu ngħidu li l-isqof maħtur mill-Ispirtu Santu.
Xi kwalitajiet għandu jkollu l-isqof?
San Pawl jgħid lil Timotju li min jixtieq ix-xogħol ta' isqof jixtieq biċċa xogħol sabiħa. Mbagħad ikompli jgħidlu li isqof irid ikun bniedem li ma ssib xi tgħid fih. Meqjus, prudenti, serju, jilqa' l-barranin, jaffjalla.
X'differenz hemm bejn arċisqof u isqof?
L-isqof huwa l-kap ta' numru ta' parroċċi flimkien, fl-waqt li l-arċisqof jieħu ħsieb mhux biss il-parroċċi fdat f'idejh, imma wkoll jgħin fit-tmexxija ta' djaċisijiet oħra.
Minu l-arċisqof ta' Malta?
L-Arċisqof ta' Malta jismu Paolo Cremona u twieled nhar il-25 ta' Jannar 1946. Missieru kien jismu Joseph u ommu jisma Josephine. U għandu żewġ ħutu oħra. Settembru tal-1962 huwa beda il-mixja tiegħu f'Ordni Dominikan u nhar 22 ta' Marzu 1969 huwa ġie ordnat saċerdot. Nhar 2 ta' Diċembru 2006 ħarġet l-aħbar li l-Arċisqof il-ġdid ta' Malta se jkun Patri Pawl Cremona. Huwa ġie ordnat Arċisqof kważi xahar wara fis-26 ta' Jannar meta n-Nunzju Appostoliku ħabbrilna min se jkun l-Isqof il-ġdid tagħna u qalilna Papa Ġonni Pawlu t-tieni kien milquh f'Malta b'entużjażmu li ma jintasiex bħala t-tieni Pawlu. Illum Papa Benedittu 16 jgħid jafda li din id-djoċesi fidejn Pawlu ieħor.
Matul din il-viżta pastorali, għandna ċans insiru nafu aħjar lill-Arċisqof tagħna, Pawlu Cremona.